Dan ni 'di sôn am betha' positif, petha' gwefreiddiol, a defnyddio'r gair hyd yma, ond dydi'm felly drwy gydol y llun. Yy ac tua 2003 dwi'n meddwl ia o'dd y noson gormledig, cynllwyn, beth bynnag 'dan ni isio ddefnyddio, yr Noson o Findaloo, dwi'm yn gwybod os na Findaloo oedd o, ond yr ymgais yma i, i, fi so, i, i chdi sodlu chi fel arweinydd. Be, be ddigwyddodd o safbwynt chi cyn, cyn y noson honno a be ddigwyddodd wedyn? Mi roedd canlyniad yr etholiad yn yn dipyn o siom a dych chi'n gwybod fel ma' petha yn dibynnu ar ryw chydig ryw ddyrnod o bleidleisia chi'n colli Llanelli o ddyrnad ynde ryw llai na cant a Conwy a colli un sedd ar y rhestr o ryw dwi'n meddwl ma' ryw ugian pump ar ugian wedyn oeddech chi'n colli tair sedd ella efo ryw ddau gant o bleidleisia ar draws Cymru ynde ac oedd o'n dipyn o ergyd wedyn wrth gwrs yn naturiol ddigon y person sy'n cymeryd yr, yy, y bai am y methiant ydy'r arweinydd. Um, ac o'n i wedi rhyw feddwl, uh, chi, ella bysa rhaid i mi ymddiswyddo, ond mi ges i sipyn o sgyrsia, a, a dwi'n cyfeirio at rheini yn y llyfr, gan mae'n y rhai o'n nhw'n ystafell yma. Yno, ac o'n nhw'n dweud, na na, nid y fai di ydy bod hyn yn gyd i digwydd, mae'n mynd yn ddyfnach Llawer iawn dyfnach, mae 'na bethau eraill a mae rhaid i ti aros ymlaen i sicrhau bod y pethau yna yn cael eu delio efo nhw. Pam? Dyma fi mewn i grŵp Plaid Cymru a gofyn, dwi eisiau ofyn i bob unigolyn yn y grŵp, um, be da chi'n deimlo, ac yna neb yn fodlon gwneud yn byd, felly mi nes i gyhoeddi, achos oedd y wasg eisiau gwybod, mae fi'n cyhoeddi, byswn i'n aros ymlaen. Ond wedyn, wrth gwrs, mi ges i'r ymweliad gan un aelod o'r um, grŵp oedd yn dweud bod yna hanner dwsin o loder grŵp yn teimlo bellach bod hi'n amser i mi fynd i ymwneud swyddo. Um, ac wrth gwrs, oedd y, oedd y nifer y chwech yn arwydd y cawl, chi'n fawr. Swn i'n bod yn llai na chwech, swn i'n bod yn Hmm, ie, ond gan bod o'n chwech oedd o'n hanner y grŵp, oedd y grŵp yn ddeuddag, wedyn os oedd hanner y grŵp yn teimlo dylech chi fynd, wel oedd o'n rhyw fath o arwydd yn ddoedd. A beth hwnna, uh, mi nes i ym mis swydd, ond be o'n i wedi dallt oedd bod yna bedwar aelod wedi bod yn siarad nos yn cynt dros beth bynnag oedd y cyrru ac wedi penderfynu y dylid gyrru'r negas yna i mi. Ond wrth gwrs, doedd pedwar ddim yn ddigon. Wedyn yr aeth y dau arall rhwng y noson honno a'r cyfarfyddiad ac oedden nhw'n teimlo bod nhw wedi siarad efo dau a felly oedd hynny'n ddigon i ddod acw. A felly fe nes i ymddiswyddo uh, yn sgil hynny. A dau loed, ynddo? Dau loed, ia, ia. ia. Wel, Roed enwau, dau loed, ia. Dau loed, dau loed dos i, i, i ngweld i, ia. A dau wedyn, oedd, chymod, oedd yn anghyfforddus yn ddoe, cradur, oedd yn gorfod dod i roed y negas yma Ti'n cael ei hel mewn ffordd braidd. Um, Rwy'n un pam a fo gafodd ei ddewis. Uh, ond beth bynnag, fe, fe ddoth dau ac oedd o'n amlwg yn anghyfforddus ac oedd o'n uh, ddim yn gwybod yn union sut i ddeud. A mae fi'n deitha, dweud, gwrando dau, mae'n ti'n negas i roi, jyst dyda hi. A mi nath, rwysid. Ac mi ath o'n o'n sydyn wedyn, lle, a, a wedyn nes i ddall, wrth gwrs, be oedd wedi digwydd. Um,